Kelliema jew kittieba influwenti tal-lingwa jużaw diversi tekniki jew tricks tal-lingwa sabiex jagħtu kulur lil dak li jkunu qed jgħidu. Fost it-tekniki li jużaw, hemm dawk figurattivi, tekniki li jgħinuna nifhmu aħjar permezz ta' figuri jew forom mistħajla. Fost dawn insemmu s-similitudni, il-metafora u l-personifikazzjoni, tekniki li nużawhom ta' kuljum minkejja li ħafna minna ma jkunux jafu t-termini għalihom. Nibdew mis-similitudni. Bħalma juri jisimha, Permezz ta' din it-teknika nuru li xi ħaġa hi simili għal xi ħaġa oħra, b'kelmiet u frażijiet bħal donnu, qisu, bħal, bħallikieku, jixbah lil u simili għal. Din it-teknika spiss tintuża fit-taħdit ta' kuljum, ngħidu aħna, meta nużaw l-espressjoni miexi lura bħal granċ. Jew jiekol daqs ħanżir. Il-poeti u kittieba oħra wkoll jużaw is-similitudni sabiex iwasslu xbieha b'mod effettiv. Permezz tas-similitudni, il-poetessa Leanne Ellul tqabbel il-bniedem mal-lejl fl-ewwel strofa ta' Fuq Lejl, Bħal lejl int, Ma tistax tridek kif tixtieq, bid-dawl jittanta mill-ventilaturi toqba. L-istess tagħmel Elizabeth Grech. Hija u tqabbel azzjoni m'oħra fil-poeżija Novembru. Nixtieq inħares lejn ħsibijieti bħalma nħares lejn rixa. Titbandal bil-mod lejn l-art. Il-metafora tixbah lis-similitudni, iżda ma tinqedix bi kliem u frażijiet bħal donnu, qisu, bħal u l-bqija. Minflok, il-metafora tgħidilna li ħaġa hi xi ħaġa oħra. Bħal meta ngħidu, dak żiemel flok dak qisu żiemel, għal xi ħadd intelliġenti ħafna. Figuri bħal dawn imdorrija nisimgħuhom sew, anke fuq l-aħbarijiet u fid-diskorsi politiċi. Ngħidu aħna meta ngħidu li t-turiżmu huwa magna ewlenija tal-ekonomija Maltija. Hawnhekk qed ngħidu li t-turiżmu huwa magna. Fil-poeżija Żiffa, Maria Grech Ganado tgħid li ż-żwieġ huwa għeruq u li l-libertà weraq li tar mar-riħ. Għażilt li nrabbi l-għeruq. Iżżewwiġt. rabbejt l-ulied. Ġiet żiffa u ħasditli l-weraq, taru mat-trab. Hemm bosta tipi differenti ta' metafora, skont it-tqabbil li jkun qed isir, ngħidu aħna s-sineddoke u l-metonimja. Permezz tas-sineddoke, parti minn oġġett tirreferi għall-oġġett sħiħ, jew bil-kontra. Pereżempju fil-poeżija ir-rebbiegħa ma jimpurtahiex, ta' Simon Galea, l-għasafar jirreferu għall-ħolqien kollu. L-epidemiji jafu jżommu mistur kollox, avolja bil-wegħda safra tal-mewt ċerta. Imma r-rebbiegħa ma jimpurtahiex. Tibqa' tħajjar, u l-għasafar jibqgħu jiġu. Tibqa' ddawwal u l-art tiftakar kif tiġġieled. Il-metonimja wkoll hija tip ieħor ta' metafora. F'dan il-każ, tintuża kelma flok kelma oħra meta ż-żewġ kelmiet ikollhom relazzjoni bejniethom. Ngħidu aħna, Fil-poeżija Tifla, tal-poetessa Abigail Ardell Zammit, l-ilma jiħmar flok jiddemmem. Mill-ilma tleħħi l-ħmura tat-tiċrita. Ċagħa oħra jgara t-tifel L-isbrix tgħaddi fuq l-ilma fejn hemm it-tifla tsappab. Issalva ħuta fidda mill-imwiet. L-aħħar element figurattiv li se nħarsu lejh f'din ir-rokna huwa l-personifikazzjoni, tip ta' metafora li permezz tagħha ngħidu li oġġett jew annimal huwa persuna. Din it-teknika wkoll nużawha ta' spiss fit-taħdit ta' kuljum, bħal meta ngħidu li ħajt, bħal bniedem, huwa ċass għax mhux imżejjen sabiħ. Jew meta ngħidu li annimal, bħal bniedem, ikellmek. Miriam Calleja tinqeda bil-personifikazzjoni sabiex tiddeskrivi ħasira bħala għajjiena, karatteristika li ġeneralment nagħtu lill-persuni. Ix-xemx tinżel u titla'. U inti tkun tlaqt. Riħitek saħħritni Narċiż. Nistrieħ fid-dell tal-ħasira għajjiena u nitbissem. Elementi figurattivi bħas-similitudni u tipi differenti ta' metafori jgħinuna nikkomunikaw aħjar. Jekk inti kittieba jew kittieb, ta' min tuża aktar elementi figurattivi fil-kitbiet tiegħek?